Ӕвддӕсӕм сӕр Ӕхсӕз боны фӕстӕ Йесо йемӕ рахуыдта Петры, Иаковы ӕмӕ уый ӕфсымӕр Иоанны. Скодта сӕ бӕрзонд хохмӕ ӕмӕ уым уыдысты хибарӕй. Сӕ раз йӕ хуыз аивта, йӕ цӕсгом сӕрттывта хурау, йӕ дарӕс та рухсау фестади сӕнтурс. Фӕзындысты сӕм Моисей ӕмӕ Илиа ӕмӕ ныхас кодтой йемӕ. Уӕд Петр загъта Йесойӕн: Хицау, ам кӕй стӕм, уый цы хорз у! Кӕд дӕ фӕнды, уӕд ам саразон ӕртӕ халагъуды: иу дӕуӕн, иу Моисейӕн, иу Илиайӕн. Петр йӕ ныхас нӕма фӕци, афтӕ сӕ ӕрӕмбӕрзта рухс калгӕ ӕврагъ, ӕмӕ ӕврагъӕй райхъуысти хъӕлӕс. Ай, кӕуылау дын мӕ уыцы уарзон фырт у, хъусут ӕм!
Ахуыргӕнинӕгтӕ уый куы фехъуыстой, уӕд фыртӕссӕй ӕрхаудысты дӕлгоммӕ, фӕлӕ сӕм Йесо бацыди, бавнӕлдта сӕм ӕмӕ сын загъта: «Сыстут, ма тӕрсут. Ӕмӕ сӕ цӕстытыл куы схӕцыдысты, уӕд Йесо йеддӕмӕ никӕйуал федтой. Хохӕй куы рцӕйцыдысты, уӕд сын Йесо бафӕдзӕхста. «Цы федтат, уый тыххӕй макӕмӕн зӕгъут, цалынмӕ Адӕймаджы Фырт мӕрдтӕй райгас уа, уӕдмӕ». Уӕд ӕй йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ бафарстой. «Уӕдӕ динамонджытӕ цӕмӕн афтӕ дзурынц, Чырыстийы размӕ Илийа хъуамӕ ӕрцӕуа, зӕгъгӕ?» Йесо сын дзуапп радта. Раст у. Илиа хъуамӕ ӕрцӕуа ӕмӕ ӕппӕт дӕр банывыл кӕна. Фӕлӕ уын зӕгъын, Илиа ӕрцыди ныридӕгӕн. Фӕлӕ йӕ нӕ базыдтой ӕмӕ сӕ цы бафӕндыд, уый йын бакодтой. Афтӕ адӕймаджы фыртӕн дӕр уыдон бавзарын кӕндзысты хъизӕмӕрттӕ. Уӕд ахуыргӕнинӕгтӕ бамбӕрстой, Йесо сын аргъауӕг Иоанны тыххӕй кӕй дзырдта, уый. Адӕммӕ куы рыздӕхтысты, уӕд йӕ сомы бацыд иу лӕг, ӕрзоныгыл йӕ разы ӕмӕ загъта: «Хицау,
батӕригъӕд кӕн мӕ фыртӕн. фӕсур вӕййы ӕмӕ тынг удхар кӕны. арӕх йӕхи ӕппары артмӕ мӕ донмӕ. Ӕз ӕркодтон дӕ ахуыргӕнинӕгтӕм, фӕлӕ йӕ дзӕбӕх кӕнын сӕ бон нӕ баци. Йесо дзуапп радта. Ӕнӕуырнӕг ӕмӕ хӕлд фӕлтӕр. Кӕдмӕ уыдзынӕн уемӕ? Кӕдмӕ уын быхсдзынӕн? Ардӕм мӕмӕ ӕрбакӕнут. Йесо дӕлимонӕн радта бардзырд. Дӕлимон рацыди лӕппуйы, ӕмӕ уый уайтӕккӕ сдзӕбӕх. уӕд ахуыргӕнинӕгтӕ хибарӕй бацыдысты Йесомӕ ӕмӕ йын загътой: Дӕлимоны расуырын нӕ бон цӕуылнӕ баци? Йесо сын загъта: Уӕ уырнындзинад лӕмӕгъ кӕй у, уый тыххӕй. Ӕцӕг уын зӕгъын, хъыцъыйы гагай йас уырнындзинад уын куы уа, ӕмӕ ацы хохӕн афтӕ куы зӕгъат, ардыгӕй уӕртӕ уырдӕм ацу, уӕд ацӕудзӕн. Ӕмӕ ахӕмӕй ницы уыдзӕн сымахӕн цыны бантыса. Ацы уды мыггагӕн та ӕрмӕст кувын ӕмӕ ком дарыны фӕрцы ис фӕсурӕн. Йесо ӕмӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ Галилейы куы ӕрӕмбырд сты, уӕд сын Йесо загъта: Адӕймаджы Фырт лӕвӕрд ӕрцӕудзӕн адӕмы къухтӕм. Амардзысты йӕ, ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн.
Ахуыргӕнинӕгтӕ тынг фенкъард сты. Капернауммӕ куы рцыдысты, уӕд кувӕндонӕн хъалон ӕмбырдгӕнджытӕ ӕрбацыдысты Петрмӕ ӕмӕ йын загътой: «Уӕ ахуыргӕнӕг дыл уӕд рахмӕ нӕ ратдзӕн ӕви?» Уый сын загъта: «Ратдзӕн». Ӕмӕ Петр хӕдзармӕ куы бацыди, уӕд Йесо фӕраздӕр ӕмӕ йын загъта: «Куыд дӕм кӕсы, Симон, зӕххон паддзӕхтӕ фиддон кӕнӕ хъалон кӕмӕй исынц? сӕхи адӕмӕй ӕви ӕцӕгӕлӕттӕй? Симон ын дзуапп радта. Ӕцӕгӕлӕттӕй? Йесо йын загъта. Уӕдӕ фырттӕ сӕрибар сты. Фӕлӕ ныл цӕмӕй сӕ зӕрдӕ ма фӕхуда, уый тыххӕй ацу денджызмӕ, баппар ӕнгуыр ӕмӕ фыццаг цы кӕсаг ӕрцахсай, уый райс. Ӕмӕ йын йӕ дзых куы байгом кӕнай, уӕд дзы ссардзынӕ статир. Рахӕсс ӕй ӕмӕ сын ӕй ратт мӕн тыххӕй ӕмӕ дӕхи тыххӕй.